Thobela. Ke a le dumediša, ke a le amogela, ke a le lotšha mo go semoya ka Dr. Makgabo. Gomme ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenanong la rena. Ke re enwa metsi le nabe maoto le ipsine ka taba tše ke le tshwaretšego tšona. Today ke nyaka re dira part 2 ya di negative energies e lego memoya e mebe goba sona sefifi ka mo lapeng. Bekeng tša go feta re dirile part 1 topic ya yona e be le negative energies goba moya o mobe ka mo lapeng. Re bolela gore na moya e mebe ka mo lapeng e tlisha ke eng? so le kgone gore tlo bolela ka gore na yona meoya e mebee sefifi se ge se fitlhe ka mo lapeng ka mo se khosa eng go tlo diragala eng ka mo lapeng rena re le ba lapa le re tlo bona ka eng gore ka mo gae go na le sefifi dilo ga di sepele gabotse okay ge ke bolela ka negative energy ka ke setse ke boletse ke bolela ka maatla a mabe goba meoya e mebe goba mohlomongwe sona sefifi Okay um go kgotša e le gore lapa ga le a tia, lapa ga le gabotse, go na le sefifi ka mo lapeng leke. Go na le dilo tše dintši tše e le gore di tlo diragala ka mo lapeng. Dilo tše di tlo affecta rena badudi ba ka mo lapeng. So ke tshwere fourteen points mo go nna tše e le gore ke rata go di share-a le lena. Ya mathomo. sona sefifi se goba yona meoya e khemebe di-negative energy tše di tliša diphapano ka lapeng di tliša dintwa ka lapeng o feletša e le gore ka mo gae ka mo ga re sa kwana ka boserena re phela re lwa go na le mašata ka mo lapeng ga re sa tlhomphana ka boserena ge motho mongwe a bolela le wena le ga a boletse le wena gabotse wa kgotšela gore o ba le tsela ya go mo fetola ka tsela e le gore ke tsela ya go lwa ge motho mongwe ga a leka gore o cracka joke nyana go wena ga e sa le joke ke ntwela ya gore wa o gegeya wa go mokha ke di-negative energy di dira gore batho gona ba phele ba kwatile go be le dintwa ka molapeng ga le sa ratana ga le sa protectana e se family ga le sa ga le sa trustana ebile number two go phela ka go blamana ge ntše dintwa tšeo di thomile so le sa trustana and then go senyega mo le moki re thoma go šupana ka menwana a kry nong ga re sa trustana ke ntho e la gore ge o mongwe dilo tša tša pholosa sepele gabotse o thoma go šupa o mongwe ka monwana a dilo tša ka di seke tša sepela ke ka baka la mokete o bolela ka motho o dulang le ena ka lapeng o tsebe gore ke meya e mebe dilo tseo ke di-negative energies lena ga le di bone o ka se di bone ka matlho mara di gona ka molapeng di dirang di a le controla ka nako tengwe negative energy tse go ya ka video la mathomo ke boletse gore o kgotse le gore go na le di-entities tse e le gore di kgona go tsena ka molapeng Ge di-fetal entities tšela bošego goba mosegare di ikela mo di ikelang gona, di a bona re lapaše le lona ga se le protectiwe ga le reng awa a reyeng ro dula gona kwa lapeng lela di a fihla fela di occupya lapa la gago then di thoma go feeda ka energy ya lena ka mo lapeng ke tsona di dirang gore motho a phele a kwatile go phele go e ba le dintwa ka mo lapeng Number three, go phela motho a nyamile. Ga o sa na lethabo le gatee. Ke ne ke manyami fela. O no kgwetša o tsoga frogo, o tsoga o kwatile. Mara o sa tsena o kwatišitše ke eng? Go sena motho a boletšeng into e mpe mo go wena. Ga o kitire, ke tšona di-negative energy tšela. Goba nako tše dingwe o tsoga gabotse, lethabonyana le gona, o wa mmerekong. Go fihla mmerekong, namo ka di dirang? di a thoma o tlo negative energy tšela ga di occupy ka mo ntlong fela di kgona go attactšha le mo go wena then di dirang di tliša sefifi ka ra bophelo ba gago a go sa naganya ka mo lapeng ka moke and automatical negative energy tšela di dirang di koba badimo di koba mangeloi di koba le modimo le moya o mokgethwa o ka se tsene ka gore mangeloi, moya o mokgethwa le badimo ba rena ga ba nyake mo e le gore go tletše sefifi sefifi sela automatically se koba badimo badimo ba palela ko tsena ga ba santse ba tle ba ema kwa gating ba feta ebile ba goma ka baka la gore ga gona kganya ka lapeng ba ka se kgone go tsena ga ba nyake poleke e le gore e tletše ka ka lefifi ke ye nngwe ya dilo tše e le gore di a gapeletša ka gore ge re le batho re gopole go fela re cleansa metse ya rena metse ya rena e thegiwe e be gabotse gore dilo tša go feta ka tsela di seke tša tsena bathakathi ba seke ba tsena gore badimo ba rena ba kgone go tsena ka mogae ka mo ba dule le rena ba re protecte ba kgone go re fa tsona di-blessings

yona negative energy yele yo maker sure ya re tshepelo tša di ska ba tša fitlha mole and di tlo maker sure ya re go rapela kore o se ka tlhela o sa rapela with faith thapelo e no tswa fela mo molomong ga e sa tswa mo moyeng then obviously thapelo tša go di ka se fitlhe mo di santse di fitlhe gona number five mathata e ba a mantši motho o thoma ba le mathata jwale ka ra bophelo Go thoma se, ga re o lokiša ka mo, go a senyega ka moki. Ga re o lokiša ka mo, go a senyega ka moki. Ke mathata. A go sa loka selo le ga tee. Mo e le go na le negative energy, a go na khutšo, a go na boroko. So, o tlo kgwetsa motho wa na phela, a kore o bona le wena gore a dilo tša ka di a hlakahlakana bophelo ba ka ga bo sa sepela gabotse ka mokgwa ke bo tlwaetšeng ka gona Number six, ga go na tšwelopele ka mo lapeng. Batho ba lapa lewe ga ba kgone go tšwela pele. Ge ba bereka it's like ba bereka in circle, it's like ba sepela in circle. Ga ba kgone go gatela pele. Dilo tše dibotse ga di kgone go tla ka gare ga maphelo a bona, ga ba kgone go dira dilo tše dibotse. Bao ba le mahlatse ba e le gore ba bereka, motho wa gona ke ntho e le ya gore le ge a gola, tšhelete ela a sa bona lona e felelela kae negative energy tšena sefifi sela se dira gore o feletse o sa kgona go dira the right decisions tšhelete ga o sa kgona go e šomiša gabotse ka tshwanelo ga o sa kgona gore o save o savele go sasa goba tšetle e le gore pula di tlaba dina go sena tšhelete wena tsara wa nna ke na le something kae kae di tla go dira gore o make the wrong decisions all the time gore as long as tšheletenyana e ka tsena ka mo morabeng goba le ge e se gona di tla o dira gore o tšwe ka mo gae o sepele o ye mabenkeleng o tsena ka shopong ele wa tsa gore ba rekiša kokobo tša go tura kudu o no bona o ntse o reka mola nako tse ebile o reka ka sekoloto o reka dilo tse e le gore ga o di needi and wa kgotsa e le gore waldrop e tletše mola ebile o na le kobo tše ngwe tše le gore ko ngwe šile yona sale o e apara last ye nngwe ebile o na le two years o e apere e ka ko waldrop dieta se tšile ke tše dintšhintšhi tše dingwe ebile a tsona sale o di apara neng dipeke ke tše dintšhi mare negative energy la sefifi sela sene o gapetsa gore wena o no ya dishopong o no phela o ile o tsene ka ra dikoloto o phela o tsene ka ra dikoloto mafela kgwedi ge salary e tsena Di-debit order di a tšea. Go re phafara ga go sa na selo. Ka nako e nkgotse ebile o palela le ke gore o dieng o patele dikolo tse e le gore o ka kgona go di patela ka diatla. O kgone palela o kgotse o palela le gore o ka reka dilo tsa tshwana le motlagase goba dijo goba kua le kua. Then ke eng o thoma go ba le kgatelelo ya monagano ke stress jwale. Negative energy tsela ge ge o thoma ba le stress di ba le maatla jwale kore di kore di ba tsona di ba mo strong di ba strong jwale so go tšele gore a o sana tšwelo pele ka mo lapeng number number seven ba bangwe ba ka mo lapeng go tšele gore ke mathata jwale ka mebereko Banaši ba ba tsene dikolo, ba bangwe ba na le di-certificate tša bona, ba bangwe ba na le diploma tša bona, ba bangwe ba na le di-degree tša bona, ba bangwe ebile ba na le di-masters. Mara ngwana a tshwere dithuto tša gage and ngwana re tsebare ngwana ke ngwana botlhale ngwana ga a sa kgona go kgwetsa le mošomo ba advertise kae kae wa applya wa qualify interview le go go bitša ba go bitše go ka ba le lucky ba go bitša mara le ge o ile interview go tsena fela immediately batho ba le ba tlo interview ga ba o lebelela fela ba bona sefifi sela fela ka o ne o lebelela fela ba no ka ba tenega ka o ne o lebelela fela ba bona motho wa tlhoka seriti then ba setse ba ke potsa ka dipeleng gore aa o position ye e ka se mo tshwanela goba o position mmereko re mo nyakela ngwana a ka se o dire kore ba setse ba o nyaditše o sa tsena ene o tlhapile wa pere botsana Ke eng? Ke sefifi sela. Ke se se ntšhi mo mmeleng. Se dira gore le batho ba seke ba go tlhompha. Se dira gore batho ba seke ba go rata. Se dira gore batho ba o šišingwe, ba seke ba o nyaka gaufi le bona. Wa ya interview, automatically wena ga o sa qualify. Le o ka di araba gabotse dipotšišo tšela, mara ga o sa qualify. Le o ka di araba gabotse motho la santša go fe five, o no bona a ngwadile zero. Number eight, bana ga ba sa phasa le ka sekolong. Bana ge ba ntse ba gola mola a le ka primary wa mmona re ngwana o bohlale. A o e tlo ba doctor, o e tlo ba lawyer, o e tlo ba lephodisa, o e tlo ba morutišigadi. wa mmona re o bohlale mara ka baka la lefifi lela le tletšeng ka mo lapeng ka moke ka baka la go lefifi lela ga le apare le motse fela ka mo lapeng fela le feletša le tsena le mo mebeleng ya rena ka gore di-negative energy tsela di kgona go ke attach mo mmeleng wa gago then o feletša o dirang o ba surrounded by the darkness ga o sa naganya ka gara bophelo ba gago then ke nako ke jone o thoma go feila le go feila o thoma o fela ngwana a sa kgona concentrate ka sekolong le ga tšere buka a bala ga a ko gore na ba reng kua bukeng then bana ba thoma o fele ba iputšha nna kganthe kganthe ba bangwe le ba thoma o dropa dikolong ga ba sa tsena dikolong ngwana o ne o feletse ebile a tlogela o sa re ngwana o tlogetše ngwana mafeletse ngwana o thoma go ja di-drugs ngwana o thoma go ja dinyaope ngwana o thoma go nwa jala ngwana o thoma go sepela le di-group tse e le gore wena gane o ntse o tseba raya ngwana ka ka mokgwa gotseng ka gona o ba ka se sepele le di-group tse goba ka mokgwa ebile ke mo godisitseng ka gona a seo e le gore a bego a ka dira choice ya mogutoo maro ya bantse la gore ga e ke tiri ngwanoke ga e ke tiri ke lefifi le lentšhi le e le gore le tletse ka mo lapeng le affecta batho ba ka mo family ka re lona lefifi lela le phela kang ka di-energy tša rena and then number nine motho thoma go ba le malwetši a o no fela a o no tla a sa fele malwetši a o no tla a sa fele nene nene ke mokokotlo o bohloko motho o bolaya ke mokokotlo nene neneng ke lotu le rurugile lotu le bohloko lotu la pena nene neneng ke molala o dirile jwang jwang nene neneng ke tlhogo jwalo le jwalo mafeletšo ebile o feletša e ba e ba malwetši a le gore a gapeletša motho gore ka mehla a ye sepetlele gore a fole o swantsane ya sepetlele wa sepetlele di-doctor tša mmona mona mola a tšea matšatši a le sepetlele three days five days a fetša a boa ga a sa re o buile o swantsha kokotlele one two three o bolaya ke bo bongwe malwetši ana ebile ga a tshwane ne neng ke ba re ke bolwetši ba sukiri ne neng ke eng eng ne neng ke eng jalo le jalo Number ten, lapa le thoma go phatlalala. Ga go sa le bose ka mo gae le divorce ya tsena. Ye e kweša bohloko ye ke. Ka mo gae ka mo khe ngwana ga a sa kgona go hlompha motswadi wa gagwe. Le motswadi a sa kgona go bolela le ngwana. Le batswadi ka boso bona ba sa kgona go boledišana gabotse. Ba phela ba rogana pele ga bana. mafelelong lapa le a phatlalala ngwana o tša dibeke tša gage a sepela re go kaone ke sepele ko o dula ga bo mokgotsi ya ka kae kae goba ke sepele ko o dula kae kae kae kae o mongwe wa batswadi o feletša dire a reng e re ke tše seleng sa ka ke sepele so dilo tša mohuta o moso ke lo tše le gore re swanetše re di-prevent rena re le batho re make sure ya gore dilo tše di seke tša affecta maphelo a rena Number 11, Mahu a ka lapeng a o tla a go tla a šale le morago goba mohlomong a o tla kgafetša kgafetša wa bokgwetša jale go thoma ba le mago ka mo family this year le a boloka next year le a boloka goba after two years wa kgwetša le bile every year le santse le boloke goba every two years le santse le boloke tšona negative energy tšela ge ntše di fida ka

ya go sebe botse ka mo lapeng but the minute eo energy ela e ba gona ka mo lapeng ya go sebe ga botse e bulela di-energy tše dingwe e bulela dilo tše dingwe go na le tše re bitsa re ke di-eroming spirits spirit sa motho gore o tlhokofetše Mohlomongwe o bolailwe, ena ga bohloko. Motho ola gona ntho e le gore o sa e belaela mo lefaseng. O sa belaela gore batho ba le ba mo dirileng dilo tšeoe ba phanishiwe. As long batho ba le batho ba le ba se ba phanishiwe, motho ola ka se robala gabotse. As long batho ba le ba sa phela, a ka se robala gabotse. Gore a robala gabotse, either batho ba le ba phanishiwa goba mohlomongwe ba tlhokofala. Ge e le gore batho ba le ba tlo phela ba ka se le ba phanishitšiwe, a se o tsebe gore na motho ola bolele ke bomang. ge e le gore batho ba le ba sa tlo phela um the next thirty years or forty years go raya gore nagana spirit sela se a sokola every day e rome spirit ke spirit sa go sokola ga se at peace ga se na le thabo so ge spirit se so se tla gaufi le wena se se se thabe se tliša di-negative energy mo go wena se tliša ditlhakatlhakano ka baka la re sona ka bosona se se thabe so ge lapa le sa be gabotse la tia menyako e no bulega bathakathi ba tsena and then tšona di-romy spirit le tšona di kgona go tsena le di-entities di kgona go tsena okay number 12 le di-car accident di thoma go ba gona gantši le gantši di tla di šalane morago tšatši le lengwe a ke re maybe na le kole e tee fela ka mogae kole e thoma no phela ithutše neneng neneng e thutše kae kae ya tša la itša la tsamaya la e lokiša ya boa two months fela three months kole la e thula gape la itša la la e la e lokiša ya boa after wa kgwedinyane e tee fela kole la setse senyegile eng eng ya lokišiwa next month kole la senyegile kae kae kore tšhelete thoma go felela godimo ga koloi koloi thoma go le costa jwale and a gona moleko mo hodima koloi bothata ke eng ke energy e la o seba gabotse everything ye tsenang ka gate ye ya tsenela ka molapeng le e kgona e tsena e e kore e e tsena ka ga energy ya o senyakega moya o mobe moya o senyakega e tsena ka ga lefifi lefifi le le dirang le aparela everything ka mo ka mo lapeng beng ba lapa and ebile di a di tla affecta le dikoloi ka gore ge wena o le monga lapa and then o se gabotse mo mmeleng go ya o tsena ka ra koloi la gago o e raila o a o gabotse wena ka boswena then automatically negative energy ela ke ntela gore e senya nto ngwe leng ka raphelo ba gago a gona ntho e tshwanetse sepele gabotse ene o tsebe gore negative energy e ka ba e rome spirit e ka ba an entity di kgona go šala motho morago di kgona go ke attacha to your body di kgona go kgomarela mmele wa gago nampile ba re wena everywhere o yang gona ntho ela e na le wena rena batho re ka se e bone ka mahlo mara go na le ba bangwe ba e le gore ba filwe kudu mo e leng gore ba kgona go di bona dilo tša motho gore dilo tša mohuto ongwe gore a gape motho go na le moritišo o mošetse morago ba kgona go di bona so ge motho mongwe a se a e bone nako ngwe ka ne tlatla wa kgotsa o sa kry-e thušo mara ge o ka fela o lebelela dilo tša mabaka maso ya ba ntho ela gore ge o bona gore go na le dilo tša phelo tša ka lapeng la ga di sepele gabotse ema ka maoto o kgone go kušana go diragala eng lapa la go le tee o bitša ngaka ya tla ya thekga lapa la gago goba o bitša moprofeta a tla thekga lapa la gago motlho mo bile wa bitša le emedium le yena a tla ka dilo tša gage o tlo thekga lapa la gage lapa la gagwe sere yena medium ga e tla tlo thekga lapa yena ga a thekge gore um a sa thekga ka saeteng tša bathakati yena ga a thekga yone o lebeletšeng ka saeteng ya di-entities le di-roaming spirits wa cleansa lapa la gago a dikoba dilo tšela ka moka ka mo lapeng la gago tša tšwa ka moka tsona tša sepela number thirteen go phela o lapile o robala gabotse bošego o ke thobalela ka pela wa kgotsa le gore go boa mmerekong ka mehla o phela o lapile mo e le gore o bile o gapeletša gore o robale ka pela seven o ne o setswe le ka mapayeng goba eight o ile ka boroko ebile ga o phafarege le bošego ga o ke le kgwatha ga o kwe le selo wena o robola boroko bo bodipo go tsoga go sasa frogo o tsoša ke alarm ge e lla gore o tsogo ye mmerekong le bošego yela gore o ka tsoga wa rapela ga e sa ga e sa le gona ntho o phaforoša ko re o ikwa alarm go tsoga mola go sa re boela mapaeng go tsoga mola mmele o bohloko mmele o lapile o ka re o letše o šoma mara wa tseba gore wena o robetše boroko bodipo ga se o lale o tlhobaela le go fitlhile kwa mmerekong ntho e affecta mmereko wa gago ga o sana kore ga o sa kgona go šoma ka mokgwa e le gore wena o tlwaetše go šoma ka gona le mmereko o santse o dire task tše di itseng ga o sa di dira o phela ka go postpone go lapa ga gago go thoma go costa company o bereka mo go yona le di-manager tša gago ga ba sa le happy ka, ka mošomo wa gago mo le gona ga o kitire so go ra gore lokiša dilo tša gago lokiša bophelo ba gago Number 14 e affecta le manyalo. Manyalo ga a sa ba gona. Bana ka mo lapeng ga ba kry manyalo. Bana ka mo lapeng ga ba nyalwe goba ga ba nyale. Ke mma le papa še ba bona ba gotše ke batho ba bagolo ebile ba gola diphei. ba na le bana ba bona ka molapeng ba banyenyana le ba bašimane ebile ba na le ditlogolo jwale bana ga ba nyale bana ga ba nyalwe lapa ke le legolo motlhomo ebile kore le ntho e la gore motho a ka nagana gore e re ke kono nyaka stene kae kae ke itirele jaaka ga e be gona so e kore tsona sona sefifi se se dira gore o palelwe ko ja the right decisions o palelwe ke gopolela goba go naganela for tomorrow mafeletse ebile re tša gore ei fashe go na le case ka mo lapeng ka mo go na le motho a khisitseng lapa leke why lapa la ka bana ba ka be ba sa nyalwe kganthe nna o diralang ka bana ba ka ya ba gore a o na le case le teng a go na le bothakathi le bo boteng lapa ga le gabotse energy e leng ka mo lapeng ke energy e le gore a e gabotse e ko ba mangeloi a gago e ko ba badimo ba gago a go sana kganya ka mo lapeng ke lefifi fela dilo tša ka mo lapeng di thoma go hlakahlakana batho ba ka mo lapeng ba thoma go hlakahlakana ga ba sa kgona go tša the right decisions dilo tša maphelo a bona ga di sa sepela gabotse ke tšona fourteen points tše ne ke le tshwaretše tšona ke ntho e le ya gore a re feleng re checka dilo tša tša maphelo a rena o notice ka speed ge o bona dilo thoma o change rae dilo tša ka ga di sepele so go e na le business e ka ba business e nnyane goba e kgolo it doesn't matter wa tseba gore na business ya gona e sepela jwang wa tseba gore wena ka letšatši o kgona go dira bokae out of your business goba ge e le gore business ya ke ntho e la gore o kry-a tšhelete every month every month and ga teng mo kgweding wa tseba gore wena ka kgwedi o kgona go dira bokete mara ge o bona e le gore gape a o sa kgona go itira tšhelete ela ke potšišo gore na why sefifi se se feletša se affecta le yona business yela ene ge re ka se tlhokomele sefifi se se tlo ya kae le mola batlogolong ba rena nampile e thoma ba a family kore e ba a generational curse jale sefifi sela se šetše morago se šala le ditlogolo morago jale se tlo ba sa fetša se tsena moo ditlogolo khukhu so ya ba ntho e la gore ge re le batswadi re le jalo a kere re kore re e be ntho e la gore re re tše action ka ra maphelo a rena re bontšhe bana ba rena ditsela ene ebile re ba protecte ka gore ge re sa protecte malapa go ra gore ga re protecte bana ba rena spiritually and nto e tlo dirang e tlo senya maphelo a bana ba rena bana ba rena ba palela ko ba le di-future tse di botse ke tsona tse ke bego ke le tshwaretse tsona gomme ke a le leboga thekosa